Fis-seklu dsatax, inqala' kunflitt fl-Amerika Latina bejn elementi Kattoliċi u dawk Mażoniċi. Li kien ġara kien illi għal mijiet ta' snin l-Amerika Latina kollha kienet parti mill-Imperu Spanjol u fil-każ tal-Brażil li hija ġganteska l-Imperu Portugiż. Però fil-bidu tas-seklu 19 kellek sensiela ta' rivoluzzjonijiet ispirati minn mażuni u minn dak li kien qed jiġri fi Franza, u dan wassal għal kollass tal-Imperu Spanjol u anki dak Portugiż. U f'bosta pajjiżi li kienu jagħmlu parti mill-Imperu Spanjol beda moviment kontra l-Knisja Kattolika. Dan il-kunflitt l-aktar l-inħass kien fil-Messiku. Kellek numru ta' kunflitti, ta' gwerer, ta' interventi sew mill-potenzi Ewropej kif ukoll mill-Amerikani, ħafna drabi l-Amerikani kienu jintervjenu biex jgħinu l-forzi mażoniċi għaliex eh, l-mażonerija fl-Amerika wkoll kienet b'saħħitha, ġifieri kuntrarju dak li forsi nimmaġinaw, ħafna drabi kienu kollok interventi mill-Amerikani għalkemm hu mbagħad kellek elementi Kattolċi kienu ġo l-Istati Uniti li kienu jappoġġjaw lil Kattolċi kienu jirreżistu rivoluzzjoni. Fl-1911 qamet l-ikbar revoluzzjoni qatt kellha l-Messiku. Revoluzzjoni ħajt il dal pajjiż infarrak, revoluzzjoni li kienet ikkaratterizzata wkoll minn intħil barrani, imma fuq kollox minn attakki kontra l-Knisja Kattolika Sakemm fl-1926 laħaq id-dittatur Plutarko Kalles. Dan Plutarko Kalles kellu jwassal għal persekuzzjoni mdemmija ħafna kontra l-Knisja Kattolika. Prattikament irid jeqred il-Kattoliċiżmu, jagħlaq il-knejjes, jipprojbixxi l-sagramenti, persekuzzjoni, jinqatlu l-qassisin kollha. U kellek numru ta' martri, l-aktar tnejn prominenti huma Miguel Pro San Miguel Pio u San José Luis Sánchez del Río. Dawn kienu żewġ figuri prominenti fil-gwerra dik fil-persekuzzjoni kif ukoll fil-gwerra kontra-rivoluzzjonarja magħrufa bħala dik tal-Cristeros, il-Gwerra ta' Cristera. Għaliex? Għax il-motto tal-ribelli li ddefendew ir-reliġjon, ribelli kontra-rivoluzzjonarji ħa ngħidu hekk, li ddefendew ir-reliġjon Kattolika kien Viva Cristo Rey! Viva Kristu Sultan! Bejn l-1926 u l-1929 kellek dawn in-nies qalbiena li ddefendew ir-reliġjon Kattolika. Quddiem il-vjolenza severa u l-persekuzzjoni tal-Gvern Messikan, dawn in-nies, ħafna minnhom bdiewa sempliċi, ġifieri ma kinux nies gwerriera dawn jew nies li, iddefendew dak li kienu jemmnu fih. U fosthom kellek żewġ vittmi ta' din il-persekuzzjoni, Miguel Pro u Sanchez del Rio. Issa, dawn jibdew dawn iż-żewġ eroj kbar Messikani b'mod differenti ddefendew it-twemmin tagħhom. Nibdew b'Miguel Pro. Miguel Agustin Pro y Juarez twieled fl-1891 f'familja devota ġewwa l-istat Messikan ta' Zacatecas, il-Messiku. Bħala tfajjel kien jimmira lejn saċerdozju u ingħaqad mas-Soċjetà ta' Ġesù, ġifieri mal-Ġiżwiti. Fl-1911, eżatt meta l-klima, kif rajna, politika Massikana saret waħda vjolenti, dana sar beda jqaddes. Donnu l-Mulej għażlu għal dal-mument diffiċli u ħafna drabi dawk li qed isegwuna, Jista' jkun li f'mumenti diffiċli tal-pajjiż il-Mulet jista' jaħlek ukoll biex tkun kontro-revoluzzjonarju. Issa, fl-1917, il-Gvern Messikan approva kostituzzjoni li rristrinġiet ħafna r-reliġjon Kattolika. Dawn il-miżuri kienu jinkludu projbizzjoni ta' edukazzjoni reliġjuża, Għeluq tal-iskel tal-Knisja, konfiska ta' proprjetajiet tal-artijiet tal-Knisja, saħansitra knejjes jiġu magħluqa. Matul iż-żmien, dawn il-ġid saru aktar stretti taħt il-President Kypherina Plutarco Kalles li, bħala dittatur, beda jaħkem fl-1924. Ir-reġim tiegħu kien magħruf bħal mibegħda kbira għar-reliġjon Kattolika. Fl-1927 Prattikament, l-qassisin kollha kienu jew moħbijin jew eżiljati mill-Messiku sa dak iż-żmien. Miguel però ddeċieda li jagħmel xi ħaġa ehm, forsi hekk avventuruża ma ta' kuraġġ kbir. Bil-moħbi f'pajjiżu reġa' b'mod sigriet biex ikompli l-ħidma tiegħu ta' saċerdot. Huwa kien juża ħafna affarijiet ta' ħabi, pereżempju kien ġili libes ta' mara xieħa, pereżempju, jew inkella ta' bejjiegħ. U ħafna drabi kien iwassal is-sagramenti bil-moħbi fost komunitajiet ta' nies Kattoliċi. Kien isiru ħafna attentati biex jaqbduh. Il-Pulizija Messikana kienet għamlitu qisu kriminal number one, eh, public enemy. Immaġinaw, saċerdot kattoliku l-unika kriminali li kienet jagħmel kienet iġib is-sagramenti lil dawk li jemmnu. Ħafna kattolċi oppressi kienu jaraw fih dak li jġibilhom is-solliev. Bil-moħbi kien jidħol u jwassal is-sagramenti tal-ħajja ta' dejjem. Il-poplu tal-Messiku beda jara fih simbolu ta' reżistenza kontra d-dittatur li kien qed jiċċaħħadhom it-twemmin tagħhom. Sfortunatament, fl-istess sena 1927 il-pulizija iċ-ċirku tal-pulizija dar madwaru ħa ngħidu hekk ġie tradut u mqabad bħala priġunier. Ġie akkużat illi kien involut f'kospirazzjoni biex jinqatel id-dittatur Calles, xi ħaġa li Miguel però ma kellu x'jaqsam magħha. Kien hemm attentati imma ma kellu x'jaqsam magħhom. Iffejmjawh imma lafamawh. U l-Gvern Messikan irid jagħti eżempju u jikkastiga bniedem reliġjuż li qed isir magħruf u popolari mal-poplu Messikan. Issa, minkejja nuqqas taħtija tiegħu, Miguel Pro ġie kkundanat għal mewt fit-23 ta' Novembru 1927 u ġie maqtul minn sparatura u l-mumenti f'tinali tiegħu saru leġġendarji. Qabel il-mewt tiegħu, qajjem idejh b'ġest hekk miftuħ u għajjat Viva Cristo Rey! Viva Kristu Re! Din il-frażi saret il-motto tal-moviment li jgħidulu l-Kristeros, dawk in-nies li li rreżistew il-persekuzzjoni. Issimbolizza l-fidi qawwija ta' Miguel Pro kif ukoll ir-reżistenza kontra r-reġim antikattolku. Bil-mewt ta' Miguel Pro sar martirju simbolu Jekk il-dittatur Kalles ħaseb illi lill-Kattoliċi ħajqtalhom qalbhom billi joqtol lil dan is-saċerdot, arralu, għaliex mijiet jekk mhux eluf ta' Kattoliċi ħarġu fil-miftuħ jirreżistu r-reġim u twieled dak li jgħidulu l-moviment tal-Cristieros, moviment ta' aspirazzjoni għall-Kattoliċi. Miguel Pro, l-ewwel San Miguel Pro, skużawni, Beatu Miguel Pro, ġim beatifikat mill-Knisja Kattolika fl-1988. Issa ħan nitkellmu fuq persuna oħra li tat ħajjita f'din il-persekuzzjoni, Jose Luis Sanchez del Rio. Dana kien daqsxejn ta' ġuvnott, ta' tfajjel li twieled fl-istat ta' Jalisco fl-1913, fil-Messiku. Ta' età żgħira ħafna, quddiem il-persekuzzjonijiet kontra l-Knisja, ingħaqad mal-moviment Kristeus. Kien għadu żgħir ħafna, però kien devot, kien jieħu l-fidi tiegħu bis-serjetà, u xtaq jiġġieled għal-libertà tal-poplu għal-libertà, il-ħarsin tal-libertà. U allura ta' 15-il sena fl-1928 kellu biss 14-15-il sena. Eh? Ingħaqad mal-armata kristjera, ġifi dawk in-nies li blajta ta' viva Kristu re id-defendu reliġjon kattolika. Din kienet mamula minn ħaddiema rurali bdiewa Kattolċi li ħadu l-armi biex jirreżistu persekuzzjoni brutali. Dawn ma ħarġux jattakkaw, kienu qed jiġu attakkati biex niftehmu, ġifi daw ma kienux xi terroristi, ma jiddefendu l-komunitajiet tagħhom u r-reliġjon tagħhom mill-attakki ta' stat mażoniku li jrid jeqred dak kollu li kien jirrappreżenta t-twemmin tagħna. Ir-rwol ta' Sanchez del Rio fil-gwerra Kristera kien qasir, ġie ma tant ġdam, imma kien profond ħafna. Wara naqat mal-Kristeros, ħafna bdew jaraħu f'dan it-tfajjel simbolu ta' dedikazzjoni, ħafna bdew jiġu ispirati mill-kuraġġ tiegħu. Sakemm ftit wara ġie maqbud mill-forzi tal-gvern hekk kif Dak kien hemm wieħed mill-kmandanti tal-Kristeros li waqa' minn fuq iż-żiemel, iż-żiemel ħarablu, u Sanchez Del Rio taħ iż-żiemel u baqa' hemmhekk, speċi ta' ħajtu għal dana l-kmandant. Meta ġie arrestat mill-maqbud priġunier, il-pulizija sigrieta tar-reġim Wiegħdet li Sanchez Del Vio pubblikament jixħat il-fidi Nisranija. Bdew jgħedduh bil-mewt iżda hu ma rridx jirrinunzja l-fidi. Wara bdew jittorturawh. Ġie brutalizzat jaħdni. Immaġinaw tfajjel ta' 14-15-il sena jiġi brutalizzat. Fosthom saħansitra ħin minnhom b'sikkina dak li kien qed jinterrogah qaxxarlu l-qiegħ ta' saqajh jiġifieri, immaġinaw. Quddiem din it-tortura, Sanchez del Rio ma beżax. Baqa' leali lejn Kristu Sultan. U Sanchez del Rio sakemm fl-aħħar ittieħed u ġie mogħti l-mewt f'età tant żgħira. Martri ieħor quddiem il-persekuzzjoni. José Sanchez del Rio ġie kkanonizzat mill-Papa Franġisku fl-2016 bħala rikonoxximent għall-impenn tiegħu biex ma joqgħodx lura milli jirrikonoxxi l-Saltna pubblika ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-Gwerra Kristera ntemmet fl-1929. Għall-inqas il-persekuzzjoni bdiet mit-tmum għalkemm il-Gvern Messikan baqa' jagħmel xi pressjoni fuq ir-reliġjon Nisranija. Ftit wara Plutarco Calles waqa' mill-mexxija tiegħu għalkemm il-Gvern Messikan baqa' antiklerikali, però naqqas mill-liġijiet li kien qed jagħmel. Kienet ġlieda moħluqa minn gvern illi kien jobgħod ir-reliġjon Kattolika, li kienet ir-reliġjon tal-maġġoranza tal-poplu Messikan. Ġlieda ffinanzjata u organizzata mill-elementi mażoniċi sew fil-Messiku kif ukoll fl-Istati Uniti li għamlu minn kollox biex jgħinu l dan ir-reġim mostruż. Il-gwerra kellha impatt sinifikanti fuq is-soċjetà Messikana. Il-vjolenza kienet mifruxa sakemm sar ftehim negozjati li għall-inqas il-knisja baqgħet teżisti. Madankollu l-martri taw ħajjithom, iżda ma tawx ħajjithom fix-xejn. Illum il-ġurnata, Sew Miguel Pio u sew José Sánchez del Río huma żewġ qaddisin, ħa ngħidu hekk, wieħed beat u l-ieħor qaddis, ta' ispirazzjoni għal dawk il-ġenerazzjonijiet kollha żgħażagħ speċjalment li kif nafu dan l-aħħar qegħdin jersqu lura r-reliġjon Kattolika bil-kuraġġ tagħhom. U 'l dawk iż-żgħażagħ li forsi tisegwuna ngħidulhom użaw dawn il-qaddisin bħala dak li bl-Ingliż ngħidhom role models. Quddiem soċjetà lajkali anti-Kristjana tibżgħux, agħmlu kuraġġ. Itolbu lil Beato Miguel Pro u lil José Sánchez del Río biex jgħinukom f'din it-taqbida tagħkom. Beato Miguel Pro, itlob għalina. San José Luis Sánchez del Río, itlob għalina.